Jangan lupa subscribe dan like channel Pakacil Didin. Nah, jangan kada ingat bubuhannya lah. Tambahi lagi. Tambahi lagi. Nah, ini Cil Didinnya nah ganteng. Masya Allah ganteng sih Din. Eh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Batamuan pulang lawan ulun Pak Acil Didin Nah apa habar pian kula mamarina wan dangsanak barataan nah mudah mudahan sehat wal afiat nah nang lagi garing mudah mudahan lakas wigas lakas ampih lakas sembuh nah nang lagi bausaha bagawi badagang mudah mudahan barajakian haja barataan nah nang kaya apa pian hari ni puasa nah mudah mudahan lancar puasanyalah lawan kita kawa Sabulan penuh puasa. Nah, kamana kita belalah hari ini? Nah, hari ini para kacil didin ini rancana bajangok kula. Nah, bajangok kula ini di Kabupaten Batola nih. Nah, di salah satu rumah makan di Kabupaten Balotola. Nah, ini bubuhan kula-kula nih banyak nang dijangoki di sini. Nah, salajur babuka puasa lawan bubuhan kula. Nah, apa haja nang dipanderakan lawan bubuhan kula? Nah, janaki video para kacil didin sampai tuntung lah. Nah, ka kacil didin balalah tarus. Nang balum subscribe, like, comment, dan share video kita bakacil didin bantu dulu lah di subscribe, like, comment, dan share video bakacil didin lah. Nang hanyar tatamu video bakacil didin tolong jua dibantu di subscribe lah tarima kasih mudah mudahan kita sehatan aja berataan amin amin ya rabbal alamin persahabatan sejati memang kada lekang oleh waktu nah inilah nang dibuktikan oleh bubuhan remaja tahun sembilan puluhan. nang ada di Banjarmasin ini. Nah, bubuhannya ini adalah remaja tahun sembilan puluhan. Walau bubuhannya ini punya kehidupan masing-masing, artinya ada nang beusaha, ada yang begawi, ada yang dengan keluarga, tapi ikatan persahabatan bubuhan itu tetap terjaga sampai hari ini. Ini buktinya. Nah, ini rutin mereka lakukan setiap tahun. Nah. bakumpul dan babuka puasa bersama. Bubuhannya ini kawan nongkrong atau nang anak tahun sembilan puluhan dahulu tu manyambat mejeng. Kawan bubuhan mejeng di Banjar. Jadi biasanya dahulu tu bakumpul di. Jalan Kinibalu, di Jalan Bali, nah itu di daerah Hasan Basri kaya tangi ini nah. Jadi tapi meski bubuhan ini hari ini beisi aktivitas masing-masing aaa tapi tetap komitmen bubuhan ini untuk tiap tahun. bersilaturahmi nah khususnya berbuka puasa bersama nang kaya hari ini nah nah ini jumlah bubuhannya ini hampir lima puluhan nah suasana hangat penuh nostalgia wan kebersamaan yang sederhana ini menjadi pengingat bahwa persahabatan sejati.

Dinuh kadua tapada jua bini kurang kuat betul, bihir Hawa ai jua sudah bapindah ogoh. Nah, alhamdulillah kita hari ini bajanguk pula kita hari ini tatamu lawan Bang Ari nah. Nah, Bang Ari ini kumpulan kakawanan yang hari ini babuka puasa bersama. Jadi ini kakawanan sidin ni era tahun sembilan puluhan di Banjarmasin. Nah, jadi kita basidikit batatakun lawan sidin puluhan tu nah kayapa nah.

plus minus angkatan kami lah angkatan sudah lima puluh up eh. nah jadi kan atau sesekolahan kah atau segaulan kah pada bahari itu kayak apa kah nongkrong banyak nongkrong ya oh, ujar beliau oh, nongkrong bujur nah anu bahari itu mejeng kan juga tuh iya mejeng tahun 90-an iya, lah nah di, di mana bahari mejeng ini bahari itu kemana-mana ada di Jalan Bali ada di iya. Kinibalu oh. ada di Belitung ya di Cempaka Tambur lah istilahnya okay, pak okay.

Makanya bisa hampir lima puluh an lebih tekumpul di Rumah Makan Pohon Telogong hari oh, ini. Nah, Badadapatan loh. Nah, ya, ya. Nah, kira-kira itu uh, kula mamarina wandang sanak berataan. Jadi kita hari ini tadi sudah berdapatan, berjangukan lawan kakawanan sidin nang era 90-an. Nah,

pertemuan nang kaya gini bukan hanya sekadar bamakan-makan tapi jua perayaan persahabatan yang sudah melewati banyak fase kehidupan. Momen sederhana kaya bejabat tangan, menyapa, berawaan, ketawa, lawan befoto-foto bersama jadi bukti bahwa bubuhan ini. Kada mamutus ikatan yang dibangun matan dahulu matan bubuhannya sekolahan di tahun similan puluhan. Di tengah kesibukan hidup, gawian dan tanggung jawab lawan keluarga, persahabatan tatap sesuatu yang berharga untuk dijaga, ujar Haji Yusuf.

Tiga puluh anam tahun labih ada waktu nang setumat untuk menjaga persahabatan dan kebersamaan. Tapi ini pang buktinya nah bubuhannya tetap merawat dan menjaganya hingga saat ini seperti apa yang kita lihat. Akhirnya, mudah-mudahan kisah persahabatan bubuhan ini bisa manjadi inspirasi gasan kita barataan gasan manjaga silaturahmi, marhargai kawan-kawan lawas, dan kada malupakan urang-urang nang parnah manjadi bagian penting dalam kahidupan kita. Nah, bubuhan pian-pian pang ada kah nang bisi sahabat lawas? Sahabat yang paling pian sayangi? Nah, tulis di kolom komentar lah nah kisah dan persahabatan pian. Nah, sakali lagi terima kasih nang sudah manjangungki video Pakcil Didin sampai tuntung. Jangan kada ingat di subscribe, like, comment, dan share. Nah, mudah-mudahan kita sehatan wan berajakin aja berataan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Summassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Acil Didin, balalah tarus.